Tɔ! Ka n ku lan suhiri noli ka labiri na. Lala aloe vera ŋɔ maa di yi niŋ ka doo yi tooi n yuusiri li, di tiri o la yaa o ningbuna puuni. Ninsal kam ŋun mi yuusiri li di cham ka o ningbuna pa taba. Di zuɣu a tooi yuli ti mali kpa shɛŋa beni ka ti ma ni ŋɔ tooi yuusiri li ka di nyɛla aloe vera maa ka bɛ zaŋ li niŋ li. A yi ʒirili, di chɛmi ka a ningbuna pari taba. Lala n-nyɛ li ka a yi yuusiri li, a yi nyuri li, di chɛmi ka ningbuna maa ka di pa taba. A bi nya ka a dɔri binyɛhiri bee bintɔra tɔra ka a tooi tɔri lala ningbuna maa? Aayi, di bi niŋ. Di dii bi tooi zooi lala. Baansi nyaaŋa, ka di naanima kana ti nyɛla zabiri tim n-nyɛ li. Kaman nir ŋun bɔri ni o zabiri bili viɛnyɛliŋga bee a bɔri ni a ti n kɔbiri a zali a ti n kɔbiri ka di ku zani viɛnyɛliŋga. Alamisali, kaman a ti ma ni ŋɔ pam beni ka bɛ zabiri kabisira, o yi ku sahi o zuɣu a nyam ka zabiri maa ka di kabisira, tɔ a ku nya aloe vera o maŋa n-ku saligiri di paɣiku maa n-yihi di bini maa ka chɛ di saɣim maa mmaŋmaŋa n-zaŋ su o n-yihi li ŋmahiŋmahiŋmahi li. ka o kuli ŋmiri li gabi taba n-zaŋ li ʒi o zuɣu ni kamani di yi ti niŋ ka o yɛn paɣi o zabiri maa m-bala. O yi kuli zaŋ li ʒi o zuɣu maa ka di kuui zaa ka o naan paɣi li. Naawuni gafara, zabiri maa, a ku yɛn nyami ka zabiri maa ku pili bilibu, nimpɔbu ni neego. Dinzuɣu so ni tooi kuli niŋ li daba ata kam ka a nya ka so mali li paɣiri o zabiri, di chami ka zabiri zoora. Hal a yɛn zali a tieŋa ka bɔri ni tieŋ maa ku zalim, ku zali viɛnyɛliŋga. Lala aloe vera ŋɔ maa din ka a kɔhɛ n saligi di binyɛhiri maa n ŋmahi ŋmahi di puuni maa di saɣim maa bela di puuni di zuɣu ka n yɛri saligi maa a yi ku zaŋ sobila n kuli laligi di pɔɣu ku maa hali ti yi a ku yɛn nyɛla saɣim maa ni bɛ di puuni zaɣ piɛlli n ŋɔ a yi lee n zaŋ suu maa n ŋmaali n ŋmahi ŋmahi m paali ka ŋmahi ŋmahi a ni nya ka di sala. To lala ka di be. Di zuɣu a yi ku ŋmiri ŋmiri li n-zaŋ li ʒe a tiiŋa n-ʒe ka di kuui ni a pɔi ka a naan su kom. Naawuni gafara, a ni bɔŋ ni teegi ŋ maa zani shɛm lala ka di yɛn zani. Amaa di di bi niŋ ni yim ka chɛra. Di bi niŋ ni yim ka chɛra. Ka a lan kara ti yuli, aloe vera nyɛla binshɛɣu kaman bia yi beni ka di yi bi niŋ ni ningbuna, di to zooya pam ka bɛ ŋmahiri li zaŋ niŋdi o bindirigu ni. bɛ ka bɛ zaŋ na ti gabiri binnyura puuni kamani irin binnyuri shɛli a ni kuli nya kamani moongunima bɛ ni kuli niŋ juusi juusi shɛŋa a kuli yɛn zaŋ li niŋ binshɛɣu ni ka bia maa gba ni tooi di li ka di bi tali daɣiri dama bihi yɛli to pam amaa bia yi diri li o ningbuna kuli pali taba duri chɛhichɛhi di bi gbaari o. Ka a kana ti yuli, di ni niŋ o lala aloe vera ŋɔ maa ka di naai lan kana ti nyɛla binshɛɣu kamani doo yi bɔri ni kadama n suhiri noli kpambi sani kamani o dabilim polo kamani di yi pɔra ka o yi bɔri di galisim. To lala aloe vera ŋɔ maa ka o kuli yɛn bo n ku niŋ li kamani ti ni tɔɣisi shɛm ŋɔ maa. Di ni dii ti ku niŋ ka o yɛn su kom ka o ku yɛn niŋla di salli maa bee o ku yɛn niŋlimi n chɛchɛri li niŋ bini ni. ka ŋmiri li ka di gabi viɛnyɛliŋga. Kamao ko subu saha ku paai ka o niŋ li n-zaŋ ʒinʒi din tu ni o ʒe li shɛm, ka di ku kamani tɛti minista n-ka o naan su kom. O su kom na ka o lan niŋ li, ka n niŋ o shili m-bahi ka chɛ ŋɔ chandi. Naawuni gaafara, di ku nyɛla binshɛɣu din ku pahiri saha shɛlikam di be filinda. Lala ka a lu Vero ŋɔ maa ka di be. Tɔrimbi tahili ka n zaŋ nyɛbu tibili ŋɔ maa zaŋ bahina ti ni bo ni binshɛɣu deei Taamiya wuo ŋɔ maa. Kpeen so daa yɛli ma ni nir ŋun bɔri yuubu biɛhigu puuni kaman nir ku bɔri ni a ku yu biɛhigu puuni ka ku mali alaafee ka dɔri chɛhichɛhi ka di dii bi gbaara ni a nya aloe vera ni taamiya wuo ni a yi tooi kpaŋ amaŋa kaman saha shɛli a yi da shinkaafa kaman bɛ ni yi ku niŋ salaadinim shɛm ŋɔ maa. ka a ku kpaŋ a maŋ zaŋ suu n-ku laligi di aloe vera ŋɔ maa di pɔɣu kuŋ ŋɔ maa ka yihiri di kɔsalli din be di puuni maa n-ŋmahi ŋmahi li n-zaŋ niŋ bini ni ka ŋmahi ŋmahi lala taamiya wuhi ŋɔ maa di vari maa shɛli zaŋ pahi ka di tooi zooi ka a tooi ŋubiri di mini shinkaafa Naawuni zuɣu di cham ka biɛhigu maa puuni ka a tooi yuuri biɛhigu puuni di bi chɛ ka doli kpiɔɣima kpiɔɣima dii nahinda domin di yɛli ni ka a yuuri biɛhigu puuni maa so beni Naawuni tooi la nyɛvili wɔɣinli, tɔ amaa di pirina doli chɛhichɛhi zuɣu ka nyɛvili maa ka di ti boogi, domin din tooi niŋ ka doro mal o, ka binshɛɣu din yɛn zaŋ tib omaŋ maa ka di kani, lala bini maa mi yi kani bee o yi ka lala yiko. Ka di kul nyɛla ti bilifu ŋɔ ko di ku yɛn da, ka yi ko maa kani ka ti chɛ ka doro maa ka di ʒi o gari. Tɔ amaa di yi niŋ ka ti tooi zooi ka ti yuusiri aloe vera ŋɔ maa ti bindira puuni, bee ka ti zooi ka ti yuusiri di mini ti amii wuuma, Naawuni di mali alaafee pam. ka tiri biɛhigu maa suhudoo pam. Kuleta amiya wuo din ku pa zuɣusaa maa ni sani ni sheli pahi ŋɔ maa lala bini maa konko gba ni di ku ŋmahiri li n zaŋ li n duɣiri li mali niŋdi abo mini dira Naawuni zuɣu a daalaafee Naawuni zuɣu di ka ŋmali m bi nya binshɛɣu din ku yɛn muɣisi biɛhigu maa puuni ka bi ku yɛli ni yaaka zaŋ gba n ku gbaai duri n ku doya. especially ban tooi zooi ka binwobirili yim yim biɛla biɛla maa di soŋri ba pam ka tibiri pressure maa pam. Lala ka aloe vera maa gba a dirili di tibiri pressure tɔ amaa di yi lee niŋ ka ninsali tooi zoogi ka a zaŋli pahiri a bindirigu ni dira Naawuni zuɣu yaa maa mini alaafee maa di ku pala taba. Hali doro yi ku yɛn gbaagi a gba di ku nyɛla kadama a ti dimma dimma dɔri shɛŋa din ku yɛn nyɛ binshɛɣu din ku yɛn niŋ biɛlifu amaa ka binshɛɣu din yɛn ti tooi ni zaŋ a zaŋ soŋ Dinzuɣu aloe vera nyɛla binshaɣu din soŋdi biɛhigu pam ka tom soŋdi nina pam di yi niŋ ka a nina a yi ku nyɛ so nimbihi ka di ku piɛri paɣa paɣa paɣa paɣa to ban zooi ka bi tooi diri aloe vera maa lala ka bi nina maa ka di piɛli piɛla dinzuɣu ti doɣata nim bee ti herbal doɣata nim daa kpaŋ bi kpaŋsiri ti pam ni ti zoomi ka ti tooi malili kuri bukaata ti biɛhasi puuni ka n zaŋ bahi ka